John dalnak ah kha van zohtak hmanh u sih. John dalnak ah relnak na rel dih ahcun a ro lai ca keimah nih ka duhnak zawn te kha ka van zoh lai i relnak panganak te kha van rel tam an si relnak dal nga relnak oven relnak pali khan app pathum in kan thawk lai khah
Cudeu chungah cun mizaw cu an ri lengluang ko, a cheu cu mitcaw an si, a cheu cu kebei an si, a cheu cu mizeng an si. A thei cu Moses bawipa vancungmi kha a rung ṭhum tawn i ti cu a rung cangh tawn. Ti a cang tikah aa paih hmasa bik paoh cu an zawtnak kha an ṭang tawn. Mahka tiang na relmi kha Jesuh chimhmi si loin anmah Jew mi nih an zumhning a si ti kha kan hnulei khan ka chim cang rua tiah ka ruah i Bethsaida tibual hi a rak cawl bal in vanmi nih an rak colhter bal in an canghter bal in mizaw an i paih bal in an dam bal lo ti kha na philh lo dingah ka duhmi a si.

I Bethsaida tibual kam i ummi mizeng mizaw tampi lakah a kum sau cem a ummi silo a si. I a caum tuning na rel ahhin Jesuh nih mizaw tibual kam i ummi vialte a zoh hna tikah kum sawm thum le kum riat cu sau bik cem a ummi si kha a hngalh caah sawmthum le kumriat ummi pa kha a tho i na ihphah i lak law tho law dam tuah tiah ti damnak kha pek i cu Jesuh nih a damter ni cu zei ni dah si tia cun Sabbath ni a si. Sabbath ni a rak Sabbath hi nawlbia a si i Sabbath ni a rak petu hna hi amah Jesuh lila a si. Jesuh a si ka ti tikah Pathian le Jesuh cu ai khah ca khan aa zeitikah dah Jesuh nih nawlbia rak pek hna tiah maw ka hal lai cih. Jesuh cu Pathian a si caah hi Sabbath phungbia rak petu hna hi amah Jesuh lila a si i Sabbath ni i rian ṭuan lo ding kha anmah Jew mi hna hi an phung a si. Khakha Jesuh nih a hngalh ko bu ah Sabbath ni kulh phung ningin kalnak nakin mizengpa damter kha Jesuh caah cun a zei deuh a biapi deuh. Sinain Jew mi hna caah cun mizengpa damnak nakin zeidah biapi deuh? Sabbath ni kulh kha a biapi deuh. Cucaah cun Jew ah Jesuh caah cun Phung nakin mizaw damter a biapit deuh caah Sabbath ni kherkher ah khan phung nakin minung an biapit deuhnak langhternak caah mizeng pa kha Jesuh nih damnak a pek. Jew mi nan thin a hung tuk i an thin a hun tuknak a ruang cu Sabbath ni a buar ca khan a si. Jew mi hna caah cun mizeng damternak nakin zeidah biapi deuh? Phung zulh kha a biapi deuh. Voi tampi cu Khrihfabu chungah hin Farasi nun a kengmi tampi kan um. Minu mipa a ngan va damternak nakin zeidah kan upat deuh? Kan bailo le kan phungning te kal kherkher kha a dirpimi kan um. Hmailei ah minung le phung na hmaika an um tikah hin nawl phung kan ngeihmi le minung an um tikah hin minung usa na run pek tawn lai ti hi thazaang pek kan duhmi hna si. Phung nakin ahodah biapi deuh? minung a biapi deuh. Minung nakin zeirel lo hnga deuh dingmi cu phung Sabbath hi a si kha nan vun phil tawn lai lo. Jesuh nih cun Sabbath ninak nakin Sabbath ni midang tar ai thim bantukin Khrihfabu hruaitu cu phung nakin minung a ṭanh deuhmi kan si awk a si ti hi a palinak ah langhter ka duhmi a si. Khrihfabu tuanbia an zoh tikah Khrihfabu hi a dirka te ahcun minung nih hin minung hi kayu an saih ti si. Khrihfabu nih cun minung nih zeidah a biapi a chiah? Minung hi kayu a saih. Sinain Khrihfabu hi kum za, kum sawm nga, kum za a hung kal tikah Khrihfabu nih hin Khrihfabu chung i ummi minung nih hin minung nakin zeidah a biapi deuh ah chiah le cun phung he a biapi deuh ah a hun chiah tawn. Khrihfabu tuanbia nih a palh baknak cu minung nakin phung usa a pe deuhmi Khrihfabu kan hung can hi a poi taktakmi a si. Nannih zong Khrihfabu chung i hruaitu nan si tikah phung le kan bailo le minung an i paih tikah hin hi phungnak nakin minung hi nan vun ṭanh deuh tawn lai ti hi cahtak le chim ka duhmi a si.